Татарстан дулкынында программасының бүгенге чыгарылышын игътибарыгызга Нәсим Акмал тәкъдим итә. Шундый затлар була, Алар бу дөньядан киткәч, үзләре белән тулы бер дәверне, үз дәверләрен алып китәләр кебек тоела. Ләкин бераз оңышкач, оңга килгәч, шунысы да аңлашыла, юк, алар вафатларыннан соң да милләткә, халыкка бер терәк булып хезмәт итәләр. Без аларның әйтеп калдырган фикерләренә, кылган гамәлләренә, әдәби яисә гыйльми мирасларына, вәсиятләренә таянабыз. Безгә авыр вакытларда, әйтик, Туфан ага Миңнуллинның сүзләре көч бирә, Миркасыйм ага Госмановның фикерләре туры юл күрсәтә. Димәк, алар үзләре бакыйлыкта чакта да милләтне әйдәп баручылар булып калалар. Җөмләбезгә язучы, әдәбият белгече һәм тарихчы галим, академик Миркасыйм Габделәхәт улы Госманов исеме килеп керү очраклы түгел. Бүген сүзебез галимнең куйган хезмәте һәм шәхесе турында. Аның хакындагы шигъри сүздән башлыйк. Ник дигәндә, шагыйрьләрдән сүз чыга хикмәт белән. Татарстанның халык шагыйре Гәрәй Рәхимнең Миркасыйм Госмановка багышлап язган шигыре бар, һәм анда галимнең якты образы бөтен тулылыгы белән күз алдына килеп баса. Аны шагыйрь үзе укый. Сәхнәдән сөйләнгән вакытта алынган язма, Тыңлыйк әле шуны. Өстәлеңдә гасыр катламнары, тарих катламнары, язмышлар. Аларда бит Бөек Җиңү дәрте, ачы җиңелүләр, сагышлар. Ә аларның тузаннарын кагып, туфракларын арчып, тазартып, терелтергә кирәк якты, ачык сәхифәләр итеп, Яңартып, узган тарих алгы тарихларга ялгышмыйча кереп китсенгә, тулып ташкан ярты гасыр гомер эзләнергә язды бит сезгә. Көнне төнгә, төнне көнгә ялгап, тарих төпкелләрен актардың. Бүген синең иҗат җимешләре шәҗәрәсен төзи татарның.
Гәрәй Рәхимнең Миркасыйм Госмановка багышлап язылган шигырен тыңладык. Һәм без бүгенге тапшыруыбызда аның якты рухын искә алабыз, бу дөньяда кылган игелекле гамәлләрен хәтердә яңартабыз. Галимнең тагын бер олы эше, җыен фондын оештыру һәм шушы фондта алып барган эшчәнлеге булды. Аның бу юнәлештәге хезмәте турында дәүләт эшлеклесе, Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев болай дип сөйләгән иде. 1989 нчы елны Казан каласында Җыен дигән фонд оешты. Ул җыен татар телен, татар мәдәниятын, милли мәдәниятебезне, милли мәгарифебезне үстерү буенча, аңа ярдәм итү буенча төзелгән фонд иде. Шунда Миркасыйм агайның иң беренче җыелышта әйткән сүзләре хәзер дә истә. Әгәр дә без үзебезнең милләтебезне үстерергә телибез икән, телебезне саклап калырга, үстерергә телибез икән, дәүләттән генә көтеп утырырга тиеш түгел. Әгәр дә без дәүләт тә, хөкүмәт тә генә көтеп утырсак, безнең бер эшебез дә ахырына барып җитмәячәк. Шуңа күрә без фонд оештырыйк һәм шушы фонд белән кулдан килгән кадәр үзебезнең милләтебезгә ярдәм итик, дип әйткән иде. Һәм бу өлкәдә Миркасыйм агай җитәкчелегендәге фонд бик күп эшләр эшләде, бик күп гамәлләр кылды. Берничә ел эчендә генә дә Шушы фонд тарафыннан 42 китап әзерләнеп, җыелып, эзләнеп, тупланып, бастырылып дөньяга чыгарылды. Ул бит гадәти китаплар гына түгел, гади китаплар гына түгел. Аның материаллары төрле архивлардан, китапханәләрдән, кулъязмалардан җыелып, тупланып, шәхесләрнең шәхси китапханәләрдән тупланып, бик зур авырлыклар, бик зур кыенлыклар белән тупланган китаплар. Бу безнең бөек шәхесләребезгә багышланган шәхесләр дигән цикл. Аннан соң сиксәненче елларның азагында, туксанынчы елларның башында иң беренчеләрдән булып җыен фонды Казанда бөтен татар халкын шаккаттырып искиткер-ич зур кичәләр оештырды. Без ул вакытта менә бу стадион бинасында җегерме биш мең кешене җыеп Мәһди дигән искиткеч зур кичә, тантана оештырган идек. Ул безнең халкыбызга, халкыбызның тарихына, халкыбызның бүгенгесенә һәм киләчәгенә өметләр, киләчәккә өметләрне багышлаган иде. Безнең архивта Разил Вәлиевнең Миркасыйм Госмановның җыен фондындагы эшчәнлегенә кагылышлы тагын бер чыгышы саклана. Галимнең 75 яшьлек юбилее кичәсендә ул болай дип әйткән иде.

Әйе, Миркасыйм ага җыен фондына гади генә бер хезмәт итеп түгел, ә җан эше, намус эше дип карады. Җыен фонды турында сүз чыкканда, аның йөзе яктырып, күзләре очкынланып китә торган иде. Безнең архивта галим белән нәкъ менә шушы фонд турындагы бер әңгәмәнең язмасы саклана. Тыңлыйк әле. Һәм игътибар белән тыңлыйк. Аның фикерләре бүген безгә бер вәсият икән бит ләбаса. Мин үзем бөтен эшне җәмәгатьчелек тәртибендә эшлим. Чөнки минем бер иманым бар, үз халкыңа нәрсәнедер кулыңнан килсә бушлай эшләргә тиешсең. Ә монда бит мин инде халыкка хезмәт итәм дип үземнең ышанган, иманым шунда ныгыган кеше. Һәм мин АИМЭ мөҗиин фондында гомумән бер тиен акча кул куеп алганым юк. Хезмәт хакы да алмыйм мин аны, җәмәгатьчелек эше. Разил Вәлиевләр, Туфаннар, башкалар барысы да җәмәгатьчелек эш тәртибендә катнашалар. Әгәр дә без җәмгыятебез дә гражданнар җәмгыяте булсын дип телибез икән, менә халык та шундый аңда булырга тиеш. Акчалы эшләгән җирдә гражданнар җәмгыяте булмый. Гражданнар җәмгыяте ул ихтыярый, фидакарьләрчә, бушка эшләгәндә генә барлыкка килә. Мәсәлән, чит илләрдә фондлар бик күп. Хосусый фондлар, шәхси кешеләрнең капиталы нигезендә бүләк итеп бирәләр фондларга. Бездә дә андый булган. Мәсәлән, революциягә кадәр татар дөньясында, бигрәк тә унтугызынчы гасырның ахыры белән егерменче гасырның башында мәдәният гөрләп үсә, Тукайлар чоры. Гаязханнар чоры, Әмирханнар чоры, Галиәскаркамаллар чоры һәм шул вакытта йөзләгән-йөзләгән, хәтта меңләгән мәктәп-мәдрәсәләр ачыла. Арасында Галия кебек, Мөхәммәдия кебек, Бубый мәдрәсәсе кебек, әйме, Хөсәения кебек, әйме, пединститут, пед. Колледж дәрәҗәсенә күтәрелгән мәдрәсәләр бар. Алар бит хосусый, хәйрия юлы белән бирелгән акча исәбенә яшәгәннәр. Мәсәлән, Хөсәеновлар үзләре генә, Гани бай һәм Әхмәт бай, миллионлап акча тотканнар. Укытучылар тәрбияләгәннәр, үз исәбенә. Мәдрәсә тәрбияләгәннәр. Мәдрәсәләре тулай торак булган. Андагы шәкертләргә ашарына да алар биргәннәр әйе. Һәм мондый мәдрәсәләрнең Мәктәпләрнең үрнәге бездә бик күп. Әлбәттә, кечкенә авылларда кечкенә мәдрәсәләр булган мәктәпләр әйме, ә зур шәһәрләрдә, әле генә санап киткән мәдрәсәләр кебек, атаклы мәдрәсәләр булган. Алар халыкның үз акчасына яшәгән. Әлбәттә, бөтен байлар да хәйрияче була алмый. Аның билгеле бер проценты, Өч-дүрт процентмы, биш процентмы, ике процентмы, шул кадәр өлеше мәдәниятне, культураны тотырга өлеш кертә. Мин уйлыйм, киләчәктә дә безнең эшкуарларыбыз үсеп җитлеккәч, бигрәк тә аларның әйбәт тәрбия алган балалары, оныклары җитлеккәч, бездә дә даими рәвештә ярдәм итә торган эшкуарлар, хәйриячеләр булыр дип ышанам.
Миркасыйм ага Госманов тавышын ишеттек. Галимнең гомере, гыйльми эшчәнлеге Казан университеты белән бәйләнгән. Шулай ук ул Татарстан Фәннәр академиясе үсешенә зур өлеш керткән, этәргеч биргән шәхесләрнең берсе. Хатирәләргә бирелеп алыйк, галимнең вафатыннан соң озак та үтмичә, аны искә алу кичәсе үткәрелгән иде. Татарстан Фәннәр академиясенең ул вакыттагы президенты Миркасыйм ага белән иңгә-иң торып эшләгән кешеләрнең берсе академик Әхмәт Мәзһәров болай дип сөйләгән иде. Академик Усманов гомеренең соңгы ун елында күбрәк академиягә эшләде. Башта ул тарих институтында башлады, аннары мине президент итеп сайлап куйгач, мин үзем химик булгач, мин беренче эш итеп үземә Тарих белгече, тел белгече, татар дөньясы белгече эзли башладым вице-президент итеп. 95 процент мин сөйләшкән кешеләрнең фикере булды, ул академик Гусманов булырга тиеш. Шуннан без эшли башладык. Менә Миркасыйл абый ул киң кеше. Аның фикере киң, аның Фикере, гамәле татар теле, татар тарихы, Татарстан тарихы гына түгел, аңа гына сыймый иде, ул һәрбер өлкәдә үзенең җирдән чыккан акыллы фикере бар иде. Физика өлкәсендә, химия өлкәсендә, политика өлкәсендә, дипломатия өлкәсендә кем белән ничек сөйләшергә, тормышны бик яхшы белә ди. Менә өч ел ул вице-президент булып эшләде, аннары советник булып эшләде. Ул минем иң бәхетле еллар булды. Миңа да ул остаз булды, тормышны өйрәнергә, аның фикерен белергә. Аның белән киңәшергә, аның белән кайвакытта чәкешеп тә алырга. Шуңа күрә ул еллар бик нәтиҗәле булды. Миркасыйм абый, безнең бик зур галимебез. Әгәр дә Миркасыйм абый исән-сау булган булса, без татар факультетын бирмәс идек. Минем шундый фикер башыма килә. Безгә көч җитмәде. Көрәшеп карадык без Разил Исмәгыйлович белән, башкалар белән. Татар факультетын саклап калырга университетта. Менә безгә көч җитмәде, менә Миркасыйм абый. Ул булган булса, без җиңеп чыгар идек.

Бик күп начальниклар кычкыралар, тегеләй итәләр, болай итәләр, акыл саталар. Кешене үзенең авторитеты белән, үзенең шәхесе белән аны эшкә җигә белү, ул Миркасыймның менә оештыручы буларак иң асыл сыйфатларыннан берсе иде. Бигрәк тә истәлек итеп сөйләрлек, сагынып искә алырлык бер вакыйга шушы археографик экспедициягә мине алып чыгып китте ул. Без Пермь якларына чыгып киттек. Менә мин шушында кешенең үзен Студентлар белән дәрәҗәсенә төшермичә дә, кайвакытта кешеләр әйбәт булабыз, җайлы булабыз дип үзләрен төшерәләр, үзара аралашкан кешеләр дәрәҗәсенә. Ул беркайчан алай булмады. Әйе, ул һәрвакыт студентлар өчен ул укытучы булды, остаз булды, аның әйткәне үтәлергә тиешле олы кеше булды. Ә инде аралашуда бик гади һәм бөтенесе дә анда кызлар, егетләр барысы да аның сүзен тыңлап йөгереп кенә йөриләр иде. Мин баштарак гаҗәпләндем. Татар дәүләт академия театрында яңа татар пьесасы конкурслары үткәрә башлагачтын, ни өчен әле анда Миркасыйм Усманов шушының җитәкчесе булырга тиеш дигән. Күрәсең, шушы конкурсны оештыручыларның да фикере бик дөрес булгандыр. Әдәбиятта аның формасы язылу гына түгел, ә эчтәлек. Язылган әсәрләрнең фикере, тирәнлеге, камиллеге, менә шушы әйберне белер өчен, менә безнең шушындый галим кеше әйе булырга тиеш булгандыр. Бик кызыгы, шушы конкурс тәмамлангач, өченче турга җиткәч, Миркасыймны төяп, аны кулъязмаларга күмеп, Васильеводагы бер йортка илтеп ыргыталар иде. Һәм ул шушында, мәгарәдә яткан кебек, шушы пьесаларны укый иде. Миңа, мәсәлән, беренче тапкыр язучының һәм бигрәк тә графоманнарның пьесасын уку минем өчен бик авыр бер сынау. Әй, укырга да кирәк, укыйсы да килми. Әй, менә шушы эшне ул төгәл башкарып, бернинди кешеләрнең авторитетына, тегесенә, монысына карамыйча, объектив бәя бирү, менә Миркасыйның аның төп принциплары, төп эшләү рәвеше шушы булгандыр. Миркасыйм Гәрәй аны кабатлап булмый, даһиларны, бөек кешеләрне кабатлау мөмкин түгел. Әмма ләкин аның үрнәгендә, аның эшен дәвам итәргә бүген кирәк. Без аңарга бүген бик мохтаҗ. Без, ни кызганыч, күтәреләсе урынга төшебрәк барабыз хәзер.
2011 елда Миркасыйм Госмановны искә алу кичәсендә Туфан ага Миңнуллин менә шулай дип әйткән иде. Галимнең фән юлындагы тагын бер олы хезмәтен искә алмый мөмкин түгел, тарих фәнен милләткә хезмәт иттерүнең ачык бер мисалы, галимнәребезгә үрнәк булырлык мисалы бу. Сүз

Әгәр мин бу эшкә алынам икән, ахыргача принципиаль, катгый һәм аяусыз булачакмын, ди. Һәм шулай була да. Миркасыйм Госманов иң әүвәлдә бу проблемага Америка, Иран, Төркия, Венгрия, Россиянең абруйлы галимнәрен җәлеп итә. Идел юлы экспедициясен оештырып, дөньяның бик күп шәһәрләрендә Татарстан, татар халкы белән таныштыру эшләре алып бара.

Миркасыйм Госманов һәм аның гыйлемдәшләренең турыдан-туры өлеше бар. Миркасыйм Госманов үзеннән соң үз эшен дәвам иттерүче шәкертләр калдырган бәхетле остаз галим. Шуларның берсе күренекле тарихчы галимебез Искәндәр Гыйләҗев. Башка галимнәребездән ул нәрсә белән аерылып тора? Миркасыйм абый үзенең тууы белән дә башкалардан аерылып тора. Ул Кытайда туган. Кытайда туса да, соңрак Казанга белем алырга килә. Казан дәүләт университетына укырга керә. Күңеле тарта, димәк, аны татар җире тарта. Һәм ул Казанга килгәндә аның бер танып кешесе дә булмый. Шул картлар аралашып кына таныш булган. Һәм шуннан соң инде Миркасыйм абый менә шушы 58 нче елда Казанга килеп укырга кереп, Татар халкына хезмәт итә һәм үзе үзен формалаштыра, шәхес буларак, галим буларак. Миркасыйм абый Казан дәүләт университетында филология белгечлеге буенча һәм тарих белгечлеге буенча белем ала. Шулай ук аның үзенчәлекле сыйфаты. Һәм, һичшиксез, минемчә, менә шушы филология белгечлеге буенча һәм Тарих белгечлеге буенча белем алуы Миркасыйм абыйга бик яхшы нигез бирә, киләчәктә фән белән шөгыльләнү өчен. Миркасыйм абыйның эшчәнлегеннән мин тагын бер аның зур казанышын атап узар идем биредә, ул, зур археограф. Археография, ул безнең тарихи мирасыбызны саклау дигән сүз. Һәм Миркасыйм абый гомере буе археографик эзләнүләр белән шөгыльләнде. Аның иң зур казанышларының берсе, Казан дәүләт университетында археографик экспедицияләр оештыру. Ул алтмышынчы еллар башында ук башланып киткән эш, гаҗәеп зур, мактауга лаек эш. Миркасыйм абый ничә дистә ел шушы археографик экспедициянең җитәкчесе булды. Татарлар яшәгән төрле-төрле төбәкләрдә булып, төрле-төрле төбәкләрдән Казанга кулъязмалар, китаплар алып кайтты һәм алар безнең фәнебезне үстерү өчен бер зур яхшы нигез булып торалар. Безнең галимнәребез әле бу бөтен кулъязмаларны, бу зур байлыкны барлап та бетермәгәннәр шикелле. Миркасыйм абый тарихыбызда бик күп темалар белән шөгыльләнде. Башта татар тарихи чыганаклары унҗиденче-унсигезенче йөз чыганаклары белән шөгыльләнде, аннан соң Алтын Урда чыганаклары белән, аннан соң аның кызыксынуы Урта гасырдан бүгенге көнгә кадәр бара. Һәм һәрбер өлкәдә, һәрбер тема буенча аның зур, саллы һәм нигезләнгән фикере бар. Һәм шуның белән аның эшчәнлеге дан казанды, абруй казанды. Россиядә гына түгел, чит илләрдә дә бик яхшы беләләр, бик югары бәялиләр. Тагын бер бик зур үзенчәлек дип атар идем, Миркасыйм абый ул тарихчы, галим, археограф кына түгел, ул язучы да һәм популяризатор, пропагандист. Аның каурый каләм эзеннән, дигән китабы, аның Серле балбал дигән китабы безнең җәмәгатьчелек арасында шулай ук бик популяр булдылар, бик зур урын алып торалар безнең тарихны пропагандалауда. Тагын мин шунысын да әйтер идем, Казан университеты вәкиле буларак, Миркасыйм абый безнең университетта уникаль бер кафедра оештырган шәхес. Моңа кадәр әле элекке Советлар Союзы территориясендә халык тарихына багышланган кафедра юк иде. Һәм бу, һичшиксез, Миркасый абыйның тырышлыгы аркасында, энергиясе аркасында барлыкка килгән кафедра. Тагын бер нәрсәгә генә туктыйсым килә. 74 нче елда мин Казан дәүләт университетына укырга кергәч, мин Миркас абыйның канаты астына эләктем һәм үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Чөнки Миркас абыйның мәктәбе, тормыш мәктәбе, фән мәктәбе минем формалашуым өчен бик зур урын алып тора. Миркасыйм Госмановның тагын бер шәкертен тыңлыйк, Рәфикъ Мөхәммәтшин. Миркасыйм абый шәхсән минем өчен беренче чиратта, әлбәттә, ул остаз, икенчедән, безнең өчен ул зур галим, өченчедән, ул шәхес. Без Казан дәүләт университетының тарих факультетында укыган, Студентлар, җитмешенче, сиксәненче еллар, алтмышынчы еллар без барыбыз да Миркасыйм абый мәктәбен узганбыздыр, чөнки безнең бик күбебез, 80-90 процентыбыз археографик экспедицияләр аша узды. Һәм чыннан да ул фәнни мәктәп кенә түгел, тормыш мәктәбе дә булды. Шәхсән мин Миркасыйм абый белән археографик экспедициягә чыгып, учак ягып, учак Та аш пешерергә дә өйрәндем, ниһаять, беренче курсны тәмамлаганнан соң. Галим буларак, Миркасыйм абыйның башлаган һәрбер юнәлеше, ул безнең татар тарихында, татар фәнендә беренчеләрдән булды. Ул беренчеләрдән булып, чыннан да, унҗиденче-унсигезенче гасырны профессиональ бик тирән дәрәҗәдә өйрәнде. Ул Алтын Урда чорын. Аннан соң инде ул безнең өчен бик күп яңа шәхесләр ачты. Аның Заветная мечта. Ә Хөсәен Фәезханов дигән китабы, ул чыннан да безнең өчен Хөсәен Фәезхановны ачып бирде. Миркасыйм абый фән өлкәсендә беренчеләрдән булып Шиһабетдин Мәрҗанине безнең фәнебезгә кайтаруда зур роль уйнады, аның беренче ләрдән булып галимнәр арасында ул Мостафа Адләхбар хакында зур мәкалә язып чыкты һәм башкалар һәм башкалар. Ә шәхес буларак Миркасыйм абый ны мин ике сыйфат белән генә билгеләп үтәр идем, беренчедән ул харизматик шәхес, икенчедән ул зирәк. Рафик Мөхәммәтшинның фикерләрен тыңладык. Миркасыйм ага гомере буе халык иҗатын өйрәнгән галим. Аның белән бу турыда сөйләшеп утырганыбыз булды. Җырларының ул борынгыларын, борынгылык сирпелеп тора торганнарын ярата иде. Халкыбызның Чатырлар дигән җырын

Язма эфирга унынчы октябрьдә барды, ә унберендә без инде аның үлеме турында кайгылы хәбәр ишеттек. Миркасыйм ага белән булган шушы соңгы әңгәмәдән бер өзек тыңлыйк. Шәхесләребез сериясе турында сүз чыккач икән, Бер-ике генә җөмлә белән җыен фонды турында да әйтергә кирәктер. Җыен фонды туксанынчы елларның башында татар мәдәниятен, телен, татар тормышын әйбәтләп яктырту, таныштыру максатыннан оешкан бер вакыф, ягъни фонд. Һәм менә шушы фонд эшли башлаган вакыттан бирле аны оештыручы, аның идеологлары мәрхүм драматург Дамир Сираҗиев булды һәм безнең күренекле җәмәгать эшлеклесе, шагыйрь Разил Вәлиев һәм мин дә кушылып әйме бу фондны аякка бастырдык. Һәм шуннан бире Безнең төрле юнәлештә эшләребез бар, концертлар оештыру, конкурслар оештыру һәм китаплар чыгару. Китаплар дигәндә, без иң элек моңарчы сирәк чыккан, ягъни совет чорында тыелган, оныттырылган әсәрләрне чыгарудан башладык. Мәсәлән, Худяковның Казан тарихы турындагы. Әһәмиятле хезмәтен беренче булып чыгардык. Карл Фуксның татарлар турындагы язмаларын, алар бик әһәмиятле әсәрләр, әһәмиятле язмалар. Исмаил Гаспралның хезмәтләрен чыгардык. Һәм соңра безгә шундый фикер килде, Онытылган шәхесләребез безнең бик күп. Совет чорында бит без өч-дүрт кенә шәхесне атый идек. Әгәр мәгърифәтчелек дөньясы булса, Каюм Насыйри. Калганнарын белмибез. Каюм Насыйри бит ул урта куллы бер практик мәгърифәтче, теоретик, фикер иясе, бу тирәнлеге анда чамалы. Мәрҗани белән чагыштырганда, Рида Фәхретдин белән чагыштырганда. Шулай ук әдәбиятны алсак, бер Тукай. Галимҗан Ибраимов та юк иде бик күп еллар. Гаяз ханы әйтәсе дә юк. Аны дошман дип э, сүгеп-тибеп узудан ары китмәдек һәм тагын дистәләгән онытылган шәхесләр бар. Ә тарих ул шәхесләрнең эшчәнлегеннән гыйбарәт. Совет чорында безгә өйрәтәләр иде, тарихны халык массалары ясый дип. Ә халык массаларын кемнәр ияртеп йөри? Кемнәр аңа канат бирә фикер белән? Аерым кешеләр, аерым шәхесләр. Халыкның энесе, җепне ияртеп бара торган энесе ул зыялылар инде, шәхесләр. Зыялылар, әйме.
Менә шушы зыялыларны беркадәре кайтару юлында мин аспирант чорында ук, әйме, мавыгып киттем һәм беренче булып Хөсәен Фәезхановны яңадан өйрәнеп, Аның турында китап яздым. Шул вакытта Мәрҗани турында кызыксына башладым. Риза Фәхретдинов турында. Аларсыз безнең мәдәни тормышыбызны күз алдына китереп булмый. Һәм менә соңгы вакытта шул шәхесләргә багышланган махсус китаплар чыгарырга дигән. Мәсәлән, без Фатих Кәрими турында, Газиз Губайдуллин турында, бертуган Рәмиевләр турында, Һәм башка, Әхмәров булсын, Габдрахман Сәгъди булсын, ниһаять, Гали Рәхим кебек онытылган бөек шәхесләребез турында да китаплар чыгаруга ирештек. Моңарчы унбиштән артык китап чыкты. Һәрбер шәхескә багышланган документлар, аларның әсәрләреннән үрнәкләр һәм аларның эшчәнлеге турында әйтелгән фикерләр. Менә шулай итеп бу эш башланып китте, хәзер әйме, зур план төзелде. Минем уемча, әгәр дә гомер булып дөньялар нормальный барса, татар шәхесләре хакында 120 гә якын китап чыгарып булыр иде. Бездә шәхесләр бик күп. Һәм бик кызык, ялтырап торган шәхесләр бар. Мәсәлән, шундыйларның берсе, Мәрҗани, Хөсәен Фәезханов. Исмаил бәй Гаспралым, аларсыз безнең тарих юк. Һәм, ниһаять, Гали Рәхим кебек чын академик юнәлештә эшләгән галимнәр бар. Һәм бер яктан публицист буларак, икенче яктан фикер иясе буларак, гасыр башындагы әдәби фикеребезне уятып җибәргән шәхесләрнең берсе, җанландырып җибәргән шәхесләрнең берсе Һади Атласый бар. Тарихи китаплар гына түгел, аның публицистикасы да бар. Алардан да бер җыентык чыгару насыйп булды. Ниһаять, интеллектуаль фикер ияләренең, күренекле фикер ияләренең берсе Җамал Вәлиди. Ул бер яктан филолог, икенче яктан тарихчы, өченче яктан фикер иясе, философ та. Язган әсәрләре үз чорында Әдәби хәрәкәткә дә бик нык тәэсир ясады, тарихи фикергә дә. Ләкин, мәгълүм булганча, Җамал Вәлиди, иң беренчеләрдән булып, Солтангалиевчелек дигән уйдырма яла белән гаепләнеп, 32 нче-33 нче еллар ук кулга алынып, төрмәдә кыйнап үтерелгән кеше. Аннан соң, Солтангалиевнең үзенең исемен телгә алу тыелган кебек, Җамал Вәлиди да оныттырылган идем. Менә шул Җамал Вәлидинең әсәрләрен җыеп, хезмәтләрен җыеп, бер том итеп Шәхесләребез сериясендә чыгардык. Һәм шуны да әйтергә телим, Җамал Вәлидинең әле бу томга кермәгән әйберләре дә бар. Аннан икенче томны да әзерли башладык дип әйтергә була. Җамал Вәлиди. Шактый тирән белемле кеше булган һәм шул тирән белем нигезендә безнең культурабыз, мәдәниятебез, әдәбиятыбыз, тарихи фикеребез һәм гомумән тарихыбыз турында бик кызыклы мәкаләләр, аерым китаплар чыгарган кеше. Һәм Җамал Вәлиди образы итеп әйтсәм, Бездә иң күренекле шәхесләр исемлеге бер ике кулның бармагына сыеп бетсә, ун кеше булып, ул исемлеккә керә. Һичшиксез, үзенең әһәмияте белән, хәтта беренче бишлеккә дә керер дип әйтер идем, егерменче гасыр башы буенча. Кызганыч, аның мирасы, иҗаты оныттырылган иде, хәзер инде яңадан кайта башладым. Безгә яңа гына килеп кушылган тыңлаучыларыбыз өчен әйтеп куйыйк, без олуг галимебез академик Миркасыйм Госманов белән 2010 нчы елның 8 нче октябрендә язып алынган әңгәмә, галим белән булган соңгы интервьюны тыңлыйбыз. Дәвам иттерик. Сез әйттегез, оныттырылган дидегез, имин. Менә әйтик, шушы китапны укыган чагында килеп юлыгасың бер фикергә, Җамал Вәлиди иң беренче булып җәдитчелек хәрәкәтенә бәя бирә. Унтугызынчы гасырның икенче яртысында, егерменче йөз башларына таба инде көч-куәт алган җәдитчелек хәрәкәтенең безне 1905 елгы революциягә әзерләве турында әйтәйме? Җамал Вәлиди бу фикерне беренче булып әйткән дә әйтүен онытылган, ә бит бу безнең өчен яңа фикер түгел, без бит инде моны мәктәптән беләбез. Димәк, Җамал Вәлиди онытылган дип әйтеп булмый бит. Безгә аның фикере таныш. Фикер таныш, чөнки ул фикер әйме бер Җамал Вәлиди тарафыннан гына әйтелмәгән, башкалар тарафыннан да кабатланган. Ләкин оныттырылган дип әйтүем, конкрет шәхес буларак үзе оныттырылган. Ә фикер, кайбер оныттырылган кешеләрнең дә фикерләре мөстәкыйль рәвештә яшәп китә ала. Җамал Вәлиевнең хезмәтләреннән галимнәр файдаланган, ләкин исемен телгә алмаган. Алса да, тибеп узып кына киткәннәр, Солтангалиевчы дип. Шуның өчен монда оныттырылган дигән әйбер шәхескә булган конкрет мөнәсәбәткә карый. Ә фикер яшәргә мөмкин һәм яши дә. Чөнки, ничек кенә булмасын, әле большевиклар хөкем сөргән чорларда да Хөсәен Фәезхановны күтәреп чыгу белән бергә Мәрҗани, Риза казый Фәхретдиновларны да күтәреп чыгу мөмкинлеге булды. Азлап-азлап булса да, чамалап булса да. Димәк, фикер яши. Ә инде Җамал Вәлидигә, гомумән килгәндә, аның иҗаты бу бер-ике китап белән генә чикләнми. Тагын ике-өч китап чыгарырга мөмкин. Ләкин инде бик зурдан кизәнмичә, тагын бер томын чыгарып булса, аның бар Очерк образованности литературы татар дигән рус телендә язган китап. Ул китап, әйме, хәтта совет чорында да галимнәр аннан бик оста файдаланалар иде, исемен атамыйча гына. Аны да чыгарырга кирәк. Башка мәкаләләре дә бар аның. Аларны да чыгарырга кирәк. Һәрхәлдә, Җамал Вәлиди, йомгаклап, аның турында шуны әйтәсем килә, бик күренекле шәхесләребезнең берсе, бая әйткәнемчә, беренче бишлеккә керергә лаек кешеләрнең берсе. Сез инде йомгаклап дип әйттегез дә, ләкин менә Җамал Вәлиди темасын бик үк йомгаклап җиткерәсе килми бит. Чөнки бу китапны укыганнан соң алынган хисләр шулхәтле көчле, шулхәтле тәэсирле. Бу китапны Менә минем кебек гади журналистларга гына түгел, ә галимнәргә һәм безнең мөгаллимнәргә, укытучыларга да зур рухи һәм фәһми бер азык булыр дип уйлыйм мин. Менә әйтик, аның Тукай турында беренче әйткән фикереме? Беренчеләрдән булып ул Тукайның бөеклеген күреп, танып алган. Аннан соң Галимҗан Ибраһимов белән менә матбугаттагы алып барылган бәхәсләре. Әгәр дә бүгенге көндә күз алдына китереп карыйм инде, безнең матбугатта нинди дә булса шәхесләр шушындый югарылыкта әдәбият, милләт язмышы турында бәхәс алып барсалар, бара алсалар, без хактан да үзебезне бүген дә әле көчле милләт дип әйтә алган булыр идек. Менә шул хакта. Синең фикерләрнең соңгысыннан башлап китәргә телим. Ни өчен Җамал Вәлиди, Галимҗан Ибраев арасында барган бәхәсләр менә зур әһәмияткә ия. Хикмәт шунда, инкыйлабка кадәр татар әдәбияты урыс совет әдәбиятының коерчыгы, бер кечкенә генә тармагы түгел, мөстәкыйль әдәби фикер булып яши иде. Һәм менә шуның мөстәкыйль әдәби фикер булып яшәгәнлеген күрсәтә торган берничә теге мөһим факторлар, Һичшиксез, Исхакый, елга башы, Яңа чор әдәбиятының әймәм. Гадәттә без Тукай дибез. Тукайга кадәр Исхакый чыккан, ике йөз елдан соң инкыйразы белән. Һәм аны Габдулла Тукай үзенең остазы итеп таныган. Чыннан да ул шулай. Тукайның үзе дә. әдәби фикернең мөстәкыйльлеген исбатлый торган иң күренекле шәхесләрнең берсе. Аннары менә Җамал Вәлиди. Бу да иҗтимагый әдәби фикернең нигезен, көчен тоеп иҗат иткән кеше. Шуның өчен совет чорындагы әдәби Тәнкыйтьтән аермалы буларак, унҗиденче елга кадәрге безнең әдәби фикеребез шактый мөстәкыйль иде. Моны белергә кирәк. Ә без менә бөтен казанышлар совет чорында гына булды дибез. Совет чорында гына формаль рәвештә казанышлар барлыкка килде. Әдәби фикер бетте. Социалистик реализмга кереп баттык. Һәм большевиклар күрсәтмәсеннән бер сантиметр читкә чыгудан курка идек. Ә ләкин большевизмның нәрсә икәнлеге һәм ничек беткәнлеге хәзер барыбызга да билгеле. Банкрот булып беттем. Шуның өчен революциягә кадәрге иҗтимагый фикер, әдәби фикер мәсьәләсенә киңрәк тукталу һичшиксез кирәк. Шушы мәсьәләләргә игътибар иткәндә, Без җәдитчелек дигән олы күренешне дә истә тотырга тиешбез. Җәдитчелек ул гадәти мәгърифәтчелек түгел, ул күпкә киң, күпкә тирән хәрәкәт, гомуммилли яңарыш хәрәкәте. Һәм безнең әдәбият өлкәсе булсын, тарих өлкәсе булсын, иҗтимагый фикер өлкәсе булсын, мәдәниятебезнең иң гөрләп чәчәк аткан чоры бишенче елдан соң башланып китә. Тукай да бит юкка әйтми, Без бишенче елны уяндык таң белән, дип. Һәм шуннан соң бу хәрәкәт егерме өченче елларга кадәр дәвам итә. Егерме өченче елларда, мәгълүм булганча, Солтангалиевны эзәрлекләү башлана, татар-зыялыларын эзәрлекләү башлана. Шуннан соң инде торгынлык чоры китә. Формаль рәвештә барысы да алда гөл кебек, әдәби әсәрләр дә күп, Ләкин аларның истәлеге шаблон, бер калыпка салынган. Сирәк-сирәк кенә кайбер әсәрләр ялтырап чыкты. Сирәк-сирәк кенә кайбер әдипләр чын мәгънәсендә әдәбиятчы булып күтәрелде. Мәсәлән, Әмирхан Еникене алыйк. Ә калганнарның күпчелеге бит, әйме, бүген аларның әсәрләрен укырлык түгел. Бу фаҗига. Менә шушы күзлектән караганда Җамал Вәлидинең урыны һәм Җамал Вәлидинең фикердәшләренең, хәтта оппонентларының урыны, ул аерым югарылыкта. Инде Галимҗан Ибраевка килгәндә, Галимҗан Ибраев та бик талантлы кеше булган. Ләкин характеры беркадәре субъектив булган. Мәсәлән, бер кеше белән бер бәхәсләште, ул дошманга әверелә. Монысын Тукай белән мөнәсәбәтендә дә күрергә мөмкин. Тукай бер эпиграмма язган аның нисенә, Син пеләш дип әйме. Галимҗан Ибраев әйме, гомер буе Тукайны читкә тибәрергә тырышып килдем. Шул ук вакытта Галимҗан Ибраевның үзенең фикерләре дә бик кызык, үзе дә бик тирән һәм чын мәгънәсендә талантлы фикер иясе, талантлы әдип. Өстәвенә инде чиновник та булып китә берара. Менә бу шәхесләргә карата менә шушындый киң караш кирәк. Аларның урыннарын дөрес билгеләргә кирәк. Бездә, кызганычка каршы, безнең иҗтимагый фикеребездә менә шушы шәхесләрнең урыннарын билгеләү җитәрлек булмады. Менә Җамал Вәли дисез, беренче мәртәбә танышкан кеше буларак әйме, шаккатыу итәсез. Дөрес. Мин аны күптән белә идем, ләкин менә әсәрләрен бер җиргә җыеп карагач, бөтенләй башка картина ачыла, башка югарылык күренә. Менә тагын шуңа тагын бер мисал, бездә Һади Атласи дигән тарихчы бар. Аның Сөембикә, Казан ханлыгы, Себер тарихы дигән китаплары бар. Гадәттә, алар берничә мәртәбә басылып чыкты. Бу перестройкадан соң да әйме. Аны тарихчы буларак белә идек. Менә күптән түгел аның Әсәрләрнең ике томлыгын чыгардык. Беренче томы узган ел чыкты, анда шушы тарихи әсәрләр, ә инде менә быел чыгардык аның публицистикасын, мәкаләләрен. Мин элек тә белә идем ул мәкаләләрнең кайберләрен, кайберләрен. Аерым-аерым укуга чәймә аларның арасында бәйләнеш әллә ни сизелми иде. Ә менә бу икенче томны чыгарган вакытта минем күз алдында Һади Атласый бөтенләй башка югарылыкта, башка шәхес, башка фикер иясе буларак күз алдына килеп басты. Терелеп килеп баса имем. Терелеп килеп басты имем. Һәм бик кызык нәрсә, бер генә мисал китерәм. Архангельскка сөрелә бит ул утызынчы еллар башында. Берничә мәртәбә төрмәгә ябыла, аннан сөргенгә җибәрәләр. Шул сөргеннән ачлы-туклы яшәгән җиреннән апасына язган хатлары бар. Шул хатларын укып шаккаттым мин. Анда безнең әдәбиятта моңарчы яктыртылмаган бер актап бар. Ул репрессиягә эләккән кешеләрнең Үз язмышы, күргән хәлләре турында язылган әдәбиятның җитәрлек булмавы, Ибраһим Сәлаховның бер повестен исәпкә алмаганда, бездә ул ГУЛАГ темасына, төрмә темасына багышланган әйбер юк иде. Ә менә Һади Атласиның егерме-утыз хатын укып чыккач. Сөргендәге татарларның ничек яшәгәнлеге, ни күргәнлеге, ни белгәнлеге бөтенесе ярылып, ачык булып күз алдына килеп баса. Хатлар китапка кергәннәрме инде алар бер кысымы? Болар менә соңгы томда да бар, Һадият Ласига багышланган шәхесләребездә дә бар иде ул мәкаләләр. Ләкин менә публицистика белән бергә карагач, Аның хатлары да публицистик тарихи кыйммәткә ия. Бу беркадәре минем өчен бу ачыш булды. Ялт итеп, гөлт итеп яңа шәхес килеп чыктым. Гадәти генә тарихчы түгел, елъязмалар, летописләрне укып язган тарихчы гына түгел, ә зур фикер иясе. Менә шундый тагын бер кызык әйбер килеп чыга. Бездә бар Габдрәшит Ибраһимов дигән бер кеше. Бар андый кеше.
Аны гадәттә панисламист диләр әйме, Японияне мөселман итергә тырышып йөргән бер әкәмәт чудак кеше дип әйтәләр әйме. Чынлыкта алай түгел, ул Япониягә барып аларны мөселман итергә тырышмый. Япониядәге мөселманнарга таянып, Япониядә Россиягә каршы, колониализмга каршы фикер уятырга тырышам. Германиядә чыккан мәкаләләрен табырга туры килдем. Һәм ул анда татарлар турында мәкаләләр басу белән бергә, Рим папасына да мөрәҗәгать итә. Халыклар арасында да дини татулык булсын иде! Диннән генә чыгып бер халыкны икенче халыклар измәсен иде. Безгә менә колониаль изелүдән котылырга кирәк, шуңа сез дә ярдәм итмәссез микән дип Рим папасына мөрәҗәгать итәм. Рим папасы моңа нинди җавап биргәндер, аны әйтү ишетен, ләкин мөрәҗәгать үзе кызык. Аннары икенче нәрсә, 1916 елда Милли хәрәкәт Россиядә бик көчәйгән вакытта финнар, поляклар, Прибалтика халыклары, яһүдләр, Русия мөселманнары да Россиядә хөкем сөргән милли изүгә каршы протест күрсәтеп бер зур Документ эшлиләр. Шул документка поляк, фин, эстон, яһүд, грузин һәм башка халыкларның вәкилләре белән Ибраһимов та кул куя. Империалистик, колониалистик изүгә каршы хәрәкәт. Менә шушы күзлектән караганда Габдрәшит Ибраһимов кайберәүләр бездә язганча тегеллән инде панисламист кына түгел, адашып йөргән, саташып йөргән миссионер түгел, ә чын мәгънәсендә халыкара масштабтагы зур сәясәтчем. Ләкин ислам дөньясының вәкилем. Монысын ул яшерми, монысы белән ул горурлана. Габдрәшит Ибраһим да өйрәнелергә тиеш, аның турында да бер әйбәт китап чыгыр дип өметләнеп яшим. Җыеп әйткәндә, эшлисе эшләр бик күп. Һәм бик кызык, гаҗәеп шәхесләр килеп чыга. Әгәр дә менә шул шәхесләребез турында бер 70-80, 100 китапны дөньяга чыгарып булса, тарихыбыз беркадәре дөресрәк кыяфәт алыр иде. Мин болай әйтеп, әкренрәк итеп әйтүдән гаҗәпләнмәгез. Тарихта 100 процентлы төгәллекне кайтарып булмый. Без менә бүген сөйләшеп утырган сүзләрнең кайберен иртәгә үк онытачакбыз. Шулай, дөнья шулай яратылган. Дөнья шулай яратылган, аның уңай ягы да бар, тискәре ягы да бар. Ә ләкин беркадәре хакыйкатькә якынрак килергә тырышырга кирәк. Менә без үзебезнең милли тарихыбызны яктырту юлында шәхесләребез хакында объектив, дөресрәк, Абсолют дөрес дип әйтә алмыйм. Дөресрәк китапларны чыгаруга ирешсәк, безнең тарихыбыз да беркадәр дөресрәк яктылыр иде. Миркасыйм абый, тагын бер сүз бар иде. Менә шушы яңа китаплар пәйда булган саен без тыңлаучыларыбызны алар белән таныштырып, менә шушындай тапшырулар ясап бара алмасбыз микән? Минемчә, идея начар идея түгел. Конкрет чыккан бу китаплар турында информация биреп бару Минемчә, начар булмас идем. Димәк, килештек, Миркасыйм абый, безнең Татарстан радиосында да менә Шәхесләребез дигән бер тапшырулар тезмәсе, сериясе барлыкка килә дигән сүз. Миннән дә тора, сездән дә тора. Менә шулай дигән иде Миркасыйм ага. Ләкин безнең арада төзелгән килешү тормышка ашмый калды. Чөнки, әйткәнебезчә, бу әңгәмә 2010 нчы елның сигезенче октябрендә язып алынды, унбере көнне без инде Миркасыйм абыебызны мәңгелеккә югалтык. Хәер, югалту сүзе бу очракта килешеп җитмәс. Миркасыйм Госмановны укыган саен, аның хезмәтләренә мөрәҗәгать иткән саен без аны әле таба гына барабыз кебек. Аның үзе әйтмешли, егерменче гасырның икенче яртысы һәм егерме беренче гасыр башында иң күренекле милләттәшләребезнең беренче бишлегенә кергән зат икәнлеге яшәгән саен аңлашыла бара.

Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыгызга бирелгән вакыт үтеп бара. Бу вакыт заяга узмагандыр, безнең гомерләрне бизәп торучы бер мизгел булса иде дигән теләктә калабыз. Тапшыруны сезнең өчен Нәсим Акмал һәм Фәния Лотфуллина әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.